Salam mähriban adamlar. Syrly utymyzyň bu gezekki sanynada hoş gördük. Geçen gezekki wideodaky konkursyň ýeňijisini wideoň soňunda belläp geçeris we ýene-de surprizler bilen dowam ederis. Bu gezek Syrly gutudan KFC barada maglumatlar bolar. Onda başlalyň. KFC, bu dünýä ýüzünde McDonald's-dan soňra ikinji ýerde duran titany taýýarlaýan restorandyr. KFC ady gysgaldylan görnüşinde bolup, onuň uzyn ady Kentucky Fried Chicken bolup, Türkmençe, Kentuki gowrulan towuk diýmekligi aňladýar. Bu restoran bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýylyň ýigriminji martynda, togsan ýyl mundan ozal, kolonel Harland Sanders tarapyndan ilkinji bolup Amerikanyň Utah ştatynda döredildi. Gysgaça Sanders barada aýdyp geçsek, ol bir müň sekiz ýüz togsanjy, bir müň dokuz ýüz segsenji ýyllar aralygynda ýaşap geçip, kyn çagalyk döwri başdan geçirýär. Haçanda ol alty ýaşynda kakasy aradan çykýar. we maşgalada jiglerine seretmeklik jogapkärçiligini öz üstüne almaly bolýar. Sebäbi şol wagtlar onuň ejesi işe gitmeli bolýar. Kiçijik Karnant soňky birküç ýyllarda nahar bişirmekligi hem öwrenip başlaýar. Soňra Harlandyň ejesi Harland on iki ýaşynda täzeden toý edýär, durmuşa çykýar we onuň kakalygy hiç çagalar halamaýan eken. Şo sebäpli Harland iş tapmak üçin öýi terk edip gaýdýar. Onsoňam ol ýedinji klasda mekdebi hem taşlaýar. Gysgaça çalyk döwri barada maglumatlar şulardan ybarat. Soňra Harland Sanders bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda garran çaglarynda bu kompaniýany iki sany maýa goýumçylara iki milliard amerikan dollaryna satýar. Ol maýa goýumçylar Jon Braun we Jack Massey dagydyr. Olaryň şertnamasynda şeýleräk şertler bolupdyr. Satyn alyjylar, birinjiden, Harland Sandersiň ömre ötinçä aýlyk hakyny tölemeli, ikinjiden, kompaniýanyň hilini barlap durmaklyga rugsat bermeli, üçünjiden bolsa treýdmarkyny çalyşmazlyga, ýagny logosyny üýtgetmezlige boýun bolupdyrlar. Soňam näçe gezek bu kompaniýa satylýar, ahyrky eýesi, ýagny şumatky dolandyrylýan ýeri Ýan Brandes kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýandyr. Iki müň ýigriminji ýylyň hasaby boýunça dünýä ýüzüniň ýüz elli ýurdunda KFC restoranlary bardyr. Indi bolsa top on faktlara geçeliň. Birinji, KFC-däki gizlin resept. Kentuki gowrulan towuklaryň içinde goşulýan on bir sany ösümlikleriň we ýakymly ys beriji zatlaryň bardygyny biz bilýäris. Ýöne anyk içine näme goşulýandygyny diňe iki adam bilýär. Ol zatlar gizlinlikde saklanýar. Ikinji, Kolonel Sanders haçanda, diri wagtynda, ol islendik wagt KFC restoranlaryna aýtman, duýdansyz baryp, barlaýan eken. Şonda ol ýerde alnyp barylýan işlerden kanagatlanmasa, şol ýerdäki işgärleri jogapkär adamlary işden çykarýan eken. Üçünji, KFC, Ýaponiýada Täze ýylda iýilýän iň meşhur nahardyr. Şonuň üçin adamlar ony näçe gün öňünden zakaz edip goýýarlar. Bolmasa şol gün baryp aljak bolsaň, öňünden näçe sagatlap oçurda durmaly bolýar. Dördünji, KFC-niň şygary, Finger licking good diýmek bolup, türkmençe barmagyňy ýalamak gowy diýen ýaly manysy bar. Ýöne haçan-da KFC-niň ilkinji Hytaýda açylan wagtlarynda KFC-iň şygaryna ýalňyş düşünýärler. Olar ony iňlisçe Eat your fingers off diýip düşünipdirler. Türkmençe bu diýmek, barmagyňy iýiň diýmekligi aňladýar. Şu wagt bolsa Hytaý Halk Respublikasy KFC-niň önümleriniň satyşy boýunça Amerikadanam öňürti birinji ýerde durýandyr. Bäşinji, dünýäde iň uly KFC restoran Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda ýerleşýär. Altynjy, ýylyň dowamynda KFC-de has işiň kän bolýan güni onunjy maý ejeler günüdir. Ýedinji, Harlen Sanderse bagyşlanyp, muzeý döredilendir. Ol muzeý başda Sandersiň ilkinji açan kafesidir. Ol ýere baryp, Harlen Sanderse degişli ähli maglumatlary bilip bolýar. Sekizinji, KFC-niň koronawirus sebäpli bolýan wakalary bilen halka edýän kömeklerini aýtsak, iki müň ýigriminji ýylyň otuz birinji martyndaky berlen maglumatlar boýunça, KFC kompaniýasy özünde öndürilýän önümlerden bir milliard töweregini Amerikadan daşynda dört müň KFC şahamçalaryna ugradyp, ýerli ýaşaýan halklara paýlap kömek edipdirler. Dokuzynjy, KFC-niň şahamçalary agdyk edýän yslam ýurtlarynda hem bardyr. Ol ýerleri musulman ýurtlary bolandygy sebäpli, o taýda bişirilýän önümler, ýagny towuklar halal görnüşde taýýarlanylýandyr. Onunjy, Eýran Yslam Respublikasynda KFC restoranlaryny açmaklyk gadagan edilendir. Dostlar, indi bolsa geleliň gyzykly ýerine. Geçen gezekki wideodaky konkursymyzyň ýeňijisi Atajan Döwranow boldy. Dostlar, ýene-de surprize gelsek, öňki konkurs ýaly yzyny dowam edýäs. Ýagny, şu wideoň aşagyna kim gowy kommentariýa ýazyp, Iň köp laýk alana elli manat sowgadymyz bar. Hany onda başlalyň. Hemmäňize üstünlik. Wi dur dur. Dostlar egerde wideo göwnüňize ýaran bolsa biziň kanalymyza agza bolmaklygy we dostlaryňyz bilen paýlaşmaklygy sizden haýyş edýäris. Hoş sag boluň.